Wechego eko mag kwayo ng'wono, kaachiel kod weche mag jiwo oganda mondo obi kanyakla mondo mi weche mag dongruok odhi nyime e yo makare. Weche mag mibadhi e sirkande mag gwenge bende wabiro rango odiechieng' ma kawuono. Arwaki e studio. Erokamano Jeff.
Mos ogandawa mondo iwachne gi nyingi. Erokamano jo Kanyanam. Mm. An nyinga Vincent Odhiambo Mm. Otindo. Mm. Vincent Odhiambo Otindo en a youth worker. Kizungu luonge ni a youth worker. Ah. and a youth development specialist mm. uh, youth development specialist manyiso ni ng'ama olony e weche mag dongruok to moloyo mag rowere exactly. ero kama nenye kisumu county mm. arwaki achiel kachiel e studio mar lolwe kaindi kendo odwa chako achiel kachiel ne kaluwore kod twak mane neno ka ker kenyatta nogolo nowacho ni mondo mi oganda omire ng'uono kendo oganda okware ng'uono oganda obi mondo oti kanyakla wach nieri un kaka jo kisumu ne ukawe nade twak mane ker ogolo erokamano jeff mokwongo an background na yes en mar kwe mm. e, ndalo 2007 mm. kane wan gi lweny kisumu ka yeah. e, kenya mangima mm. bang' kuo mar kora mm. mano wuok e piny mangima mm. e, dwa negotiate e, gi a few of the development partners manitie kisumu manitie kenya mangima mm -hmm. gwawuok e project miluongo ni us youth can yes. mane obedo funded gi jo America. Mm. Project ni intention ne ne en mar kawo ogendini mane os- chunygi osetur Mm. sana sana vijande Yeah. mane josiasa otiyogo Mm. to mano gore mang'eny Mm. ni kind weche mag lweny sana sana mag election. Yeah.
Eh, project ni nokelo vijande mang'eny e Kisumu County. Eh, nwa mobilize vijande eluf achiel Mm. mia adek groups mawuok e gwenge te ma Kisumu. Mm. mag register into groups mm. mano bang post election violence yeah. mondo koro wang'iyane ni bang lwenyni mm. to ang'o manya riwo vijande kamoro achiel mm -hmm. mondo vijande gi koro many gima meaningful yes. ma ginya timo mm.
outside politics mm -hmm. sani call mane president okelo ne jo kenya yeah. especially at a time mane dwarre mm -hmm. mokwongo aduoko no erokamano ker mar ker mar jopiny yes. migosi raila molo odinga mm. kuom hida call mm-hmm. modhi moromo gi president yeah. Uhuru Kenyatta mm. ma gimosore mm-hmm. mano kende kapok nodhi mabor mm. mano nokelo kwe mm. to nokelo ekonomi mar Kenya mm. moidho malo mm-hmm. e. ineno ka mano ne en gima kare mano ne gima kare mm.
kabisa mm. to kaluwore kod twak mane ma bende ne ogolo kowacho ni mondo mi oganda okware ng'uono mondo mi oganda owere kod weche mag imruok mag siasa iparo nade erokamano wach mokwongo kuom gino mano e gima duong' mwasegombo Mm. e kenya mangima ka sani ni wach mar kweni ochak Yes. kuom jotendwa ma josiasa kech pile pile siasa ka e kenya kaka ing'iyo siasa maber sana sana gogandawa Mm. wan jomo believe ni onego bed ni jodongo ema spearhead gik moko to waluwogi mana kaka iseneno ka joluo osebedo ka luwo jakom Mm. raila amolo odinga Mm. to wasebedo ka lu- lweny ni nitie maduong' sana sana kind joluo gi kikuche Mm. to kane gidhi ma gibet piny kamoro achiel ma giwinjore mm. ma giwacho ni koro kenya ohingogi yeah.
ambitions gi te mm. dwaro gi te ma gidwaro kata mar presidency mm. koro kenya duong' mohingogi mm. nowamor gi wachni kabisa to dong' waneno ka to moloyo un rowere kata oganda mawuok kisumo kata jo kanyanam ne bet iuno e wang'gi wach ni eri nikech kane waneno kata social media kane migosi Raila Odinga wuoyo gi ji to ne uneno ni maendi chal ka gima ondhogu Erokamano.
parono sani oselokore en eh, kibedo e siasa ka matin Yeah. tibiro neno ka lokruok mar gik jakom gin gik ma ji understand mbele Aha. kokad riwre Mm. kineno mokwongo chieng' mane giwacho ni ni kulando to walando yes ka jakom nowacho nodhi Uhuru Park tarik apar gariyo to duogo postpone Mm. ji ne igi owang' te Mhm. to bang' koduogo loko mowacho ni koro wadhi e 30th Mm. to ji ne- ich mano wang' cha nolal ma ji oriwre moduog e 30th Mhm. koro jakom en ng'ama ji understand mos mos Mm. to seche ma gi understand e mos mos Mm. to gidonjo e gikegi nikech jakom pile pile kaka joluo ung'eyo Yes. ni en gima odwaro odwaro mondo okony odu- gima odwaro en mar japiny Mm. koro japiny somo wechene gi mos Mm. seche mane gino timore Mm. majority sana sana joma tindo Yeah. gin joma odak for kawuono mm-hmm. and this is ma gima dwa nanyisi jeff mm. ni mondo wakony pinywa yeah. nyaka joma tindo gi nyisgi ni kwadhi mbele to nyaka wang'i kuma nwaye mm-hmm. joma tindo ma wan go sani mm. jok moko idendogi ni generation y mm. generation y gi gik ma kawuone ma gidakne mm-hmm. ok ging'i gi kuma ji oaye gi kuma ji timo ji dhiye mm. ni neno nyocha ka ka wach miguna miguna ni omiyo jok moko ther nyaka gi jakom Ah. donge to ok ne gither gi jakom nang'o mana for that period koro miyo gi muoch sani ok u- uthir Ok Use- gither usedok- nikech giseneno the reality Ah. Ee, reality ni oseneno ni ng'acha tek tiyogo machiegni kok oluwo procedures mag sirikal to mano ok duong' ahinya gima dwa nawach ka jef en ni seche mane jo vijande other Yes. vijande gin a mixture but the general population marwa Yes. sana sana mar oganda ma joma- jomatindo ma joluo manya osechako sani mofwenyo ni siasa is not the way to go life nitie bang' siasa manya osechako wanedi matindo tindo mane gikgi omoko nikech siasa ne nitie sani koro gik kudhi nyime gik moko Ohala koro chako timore dhi maber. maber. Eh. koro ne gineno ka gima jakom otimono kata nitie ng'ur moro to Yeah. kata in jok moko ne nitie gi plans ma kata dhi gedo Mm. jok moko ne gi plans ma wacho ni wadhi timo gini to watime bang' tarik dwe mar aboro Mm. sani waseka chopo s- almost the seventh month Yeah. bang' election ting'e ni gik moko ne pok orol piny nomoko kata pesa ne onge ka in go to in go mana kendi to onge mamedre ka onge to onge aonga chuth ji ne riyo kech to piny ne tek Omiyo wach ni Bang' umor mosno, godo. Mm. adwa nyisi ni generally mm. jok moko nya ng'ura ng'ura but sani to ji omor kode te mm. sani omor kode eh. the other thing mm. momiyo ji jomoko ne pok omor kode mm. ji ne pok ong'eyo meaning mar mosruok mm. ni jakom omosa mosa uhuru mm. kamano koso omoso uhuru ni gikete kanyo mm.
to wadwa ni kamoso bet to nyaka kete kamoro nikech jakom nowuok ni dwaro political office ah. to political office ni jakomo ji wate wan kaka jonagi mm. sana sana jomatindo mm. wa believe ni jakom kuma entie mm. obro bagen ne joma piny mm -hmm koro nwadwaro ni seche momoso uru mm. to nyiswa ni ta en tikete kanye mm. to kaka wasechako neno signals mm signals ma unity office ma nyo mm. olos cha mm. mineno ka president otable gik moko adek e bunge mm. table ma security mm. otable mar peace mm. to table ma dongruok gino koko moro nitie iye ka Mm. ma mano to pok ofwenyo lakini ji osechako nene Mm. koro osechako neno ni mos ni eri nitie gima okelonu Ero kamano koro uboluru ji osechako bolre ji oseneno erokamano to ne aneno ka ochako nyisu ni mwandu mane onyisu ni kik uti godo kata uboy kot koro uchak tiyo godo ma to wache na mano koso in bende in gi line mari mane itiyogo an personally kaka vincent Ah. an natiyo gi safaricom mm. to the moment mane jakom owacho mm. to miyo wan explanation ni safaricom nosetimonwa achiel ariyo adek mm. ji noweyo mm. but adwa nyisi ni gima jakom nyowacho nyoro cha mm. macha was just a double speak mm. oh, ok en double speak ne nena ng'ama ne nuo gima nosetimo mm. mos cha ema Mos nosetiekore. nosetiekore mm. mane iseyudo lai mari kendo mag mos cha kende mm. nwasenena nena ni aa ber koro ntie mm. jakom nonwoyon mana gima nyosetim mm. and shek cha mm -hmm. no mean mm. ni resist noserumo mm. Mm. koro miyo sani udwa dhi nyime kod dongruok kabisa erokamano ahinya mm.
nyisa achiel kachiel ni to wechego eko mag mos mar kenyatta un kaka rowere uparo ni mm. mos mar kenyatta kod migosi odinga uparo ni kaka rowere en onyisou nang'o bende nitiere gimoro ma dhi bironu maber erokamano uh, iwacho ni joma tindo mm. gin joma hof- hopeful mm. pile pile ng'ama ok leki en ng'ama onge ng'ama ng'ama otho Mm. ng'ama tin en ng'ama leko pile Mm. kisungu luongo ni very ambitious lek marwa e gino en ni waneno ni seche ma gisemosre kamano mm. kata kapok gimoro amoro obiro yeah. to waneno stability mm -hmm. to seche ma stability nitie yes. tiende ni gi operations mag sirikal mm. chenro mag sirikal mm. chenro mag dongruok mm. ma wuok from the private kata government yes. dhi biro nwa mm -hmm. to mm-hmm. seche ma gibiro the most beneficiaries gi nya bedo joma tindo mm. ke joma tindo gi e joma riek mm. donge e joma nigi teko mm -hmm. to e joma nigi paro to gin be ma kisungu dendo gi ni gin techno savvy joma technology gi change piyo
Koro ineno ka magi kidhi kelonu weche mag dongruok maber. Wabiro dhi ywe matin na Vincent kaeto waduogo mondo mwarangi weche mosebedo kadhi nyime e sirikande mag gwenge. Maendi en kuku mar wach kod an Jeff Olomba ka. Nitie jara malolo tigo achako duogo e thuolo mar ariyo. Maendi en chenro mar kuk mar wach kod an Jeff Olumba. Kachiel kachiel wawuoyo weche goeko mag dongruok to moloyo mag oganda wa maluwo e luo Nyanza. Nitiere e studio kaendi kod eh, ojana ma bende abiro miyo thuolo mondo omosu kaeto wachnu nyinge. Achaka rwake e studio. moso oganda ichak iwachne gi nyingi erokamano mm. an nyinga vincent odhiambo mm. vincent odhiambo mm. en ng'ama kizungu dendo ni youth development specialist mm. anatiyo gi rowere takedo ne rowere yore mabeyo mm. manyagerogi mm -hmm erokamano ahinya vincent achak arwaki e studio vincent ni sani to nawinjo ka ker bende owuoyo weche gweko mag mibadhi mibadhi ok nitiere mana e sirikal maduong' kende to nitiere nyaka e counties kaka un jo Kisumu inyalo wacho nang'o weche mag mibadhi ne kama chalo nade be en gima inyalo ker godo marum koso Kisumu kato onge erokamano ok adwa wuondi Kisumu nitie mibadhi mm. to mibadhi masani ok nya ng'i from regime masani mm -hmm. ma wantie go sani en mag audited report mm -hmm. ma auditor general nogolo yes. Kisumu ka one of the problems mag devolution mm. en ni devolution ni chal mo devolve corruption mm. wan gi joma ng'eny e malo prosperity house ei sirikal mokalo Yeah. mane iluongo ni tenderpreneurs jomusika sika ma giwacho ni gimoro amora mantie gibiro yudo by every means ginya timo gimoro amora to ensure ni gima gidwaro Entrepreneurs nitiere prosperity house ka. ne nitie prosperity Ne gintie koso pod gintie?
e regime mas chon nikech Sani to mano gionge. Profesa kanyo odonjo, uh, Jeff, adwa nyisi ni nitie gima chi- gimoro achiel ma dhi aherogo profesa. Yeah. Ni profesa o believe in administration. Profesa kata kipen kinyise sani ni idwa tich. To profesa bro nyisi ni tich oselandi, dhi apply. ok obro nyisi ni kel nane mondo ang'ini wachni mm. mano jotelo mang'eny onge go mantie pawa mm. to gima duong' mana neno ka nokwongo donjo to loso gima iluongo ni human resource audit mm -hmm. and financial audit yes. moloso task force mm. mang'eny mm. task force gimoko ne ng'iyo revenue moko ne ng'iyo pending bills mm. moko ne ng'iyo gimoro mar village council task force mang'eny Yeah. mokelo recommendations koro recommendations mag tax, task force gi gin from an audit mar regime mokalo to moko ma wantiego sani gin wanya bedo gi ripode mokalo mosewinjogo kisumu Yes. ing'e ni kisumu ka mokwongo e kuma ne ji gore to kisumu ka be king'e maber tiyudo ka kae kuma ne jakom obire mondo okel kwe nikech jotelo mag assembly ne larre e tenda ne nitie tenda mar gero modern assembly Yes. mane oket to a tune of around 800 million gino ne kelo lweny kisumo ma ji nodhi e court nuneno nyaka ka wan non gi leader of majority leader of minority speaker machon ne gidhi e court notergi e court ka anti corruption osebiro motimo investigation eh koro kanya wuondi ni eh, co- eh, corruption onge kisumo to wanya mana wuoyo sani regime masani Yes. kosebedo audited to the truth of the matter en ni ok wanya wuoye mm. eh, corruption sani mm. kapok waneno audit mm -hmm. mar kisumu Erokamano. to Tinyalo wanya wach- mm, wuoye mm. nya Neno bedo mar mana Okalo. rumors Mm. to rumors gi mm. pile pile iwacho ni kumoro amora mantie iro yes gimoro nitie kanyo mm. e. to inyalo wacho nade jotelo ma un godo sani kata ka irango kaka gitiyonu mcs kata kod mps un kaka oganda mawuok kisumu inyalo wacho na uh, mwadonjo gi mcs achako gi mcs mm. mcs ka nwachak kwaneno kaka gichamo muma ka gidonjo mm. to nwaneno kama nominated kane weth weth ahinya mm. ma waduog waparo ni to koso kisumoni uh -huh. oketne joma wabro bet abeta ma kata kaka gicommunicate onge mm. kech moko be nitie last time machal kamano mm. to nwadhi wang'iyo with kidhi sani kibet assembly mm -hmm. tibro neno ni the level of debate mm. mantie assembly mm. is very mature mm -hmm. the only thing mantie assembly en ni nitie ywaruok matindo tindo mm. ma nitie mcs moko maparo gik mopogore mm -hmm. ni o oh, spika ochamo pesa moro ka spika otimo kama wan seche moko kaka jobunge mm. nwabet piny chieng' moro mwaluongo spika mm. ofise mwabet kode gi jo civil society moko nikech ing'e ni bunge en kaka civil society yes. mm. spika nopimonwa koko mm. mar wach nikech mondo nwawuo kode ne nyaka warom gi mcs yes. moko mm. nomiyowa examples mang'eny mm. monyisowa ni kata sani nitie pesa moro mane iwacho nolal around 53 mi that 52 million mm. jok moko wache 52 mm. jok moko wache 32 mm. mopimonwa mowacho ni so far kuma wantie ni mm -hmm. an ema nagolo report mm. kowuok kuoma kaka speaker yeah. mar county assembly mm. ni asetimo nonro pesa moro nonego bed ka mokwongo en pesa monego bed ni members yudogo gimiluongo ni yudogo gimiluongo ni eh, mortgage ne nitie mar mortgage milion adek Yeah. to nitie mar gari milion ariyo Mm. kodhi e ak- e account mar jogo to yudo ka pesano koro odok piny matiende ni ok onya chiwe kaka nonego dwarre Mm. to kipenje to owacho ni one jo KRA nitie pesa mane ging'ado Yes. fine mane oketne assembly Mm. two koro members ne ok nyal yudo milion abich Mm. mano onego bed ni giyudo mm. spiko onego yud milion prariyo gang'wen mm. to spiko obet piny to wacho ni gini tasefwenyo ni nitie ka mm. but nyaka tim investigation mm -hmm. to kakawo joga man go office gima nyiso gini gi step aside mm. to abro timo investigation gi jok magi mm -hmm. kech capacity mar assembly kende kaka nowuoyo yes en ni pod oonge capacity mm. onya enable country ni tiyo effectively mm -hmm. legal system ne onge legal department onge mm. serious communication department onge mm. koro nitie gik machielo ariyo ma nyaka nokwongo tim mm. to kata ka investigation nitimo yes. titimo gi jo eiye ka mm. e officers gi mantie ko suspend gi to onge documents bobedo ni timo mm. onge mm. koro nobet piny mopimonwa mm. mochako nyisowa mm. nyaka mcs moko wacho ni gik moko to wacho ni kapo, kapo nolal e regime ne to ibiro ng'e bang' one year ka report otim ang'o mar audit. Tuon kaka jo Kisumu kwayo maduong' ahinya ne county government ma Kisumu en mane? Udwa ni mondo mi une Kisumu kani kuma chalo nade? Erokamano. Maendi koro wantiere e higni ma ka, eh, ka profesa otieko tam mokwongo nyirito koro en higni apar nyaka nobed kod sirkande mag gwenge. Bende uneno lokruok? ne pok awuoyo kuom executive mm. eh, nawuoyo reason momiyo nawacho kama nawuoyo kuom assembly mondi kapok aduoko penjo okay. mm. penjo mokwongo manowuok from executive nwabedo mm. naromo gi professor mm. kaka jobunge tarik prariyo gariyo december mm. last year mm. monyisowa ni seche manoloso task force yeah. noyudo ka kisumo nigi pending bills mm -hmm ma run to a tune of 3.5 billion mm. to kodhi e task force modhi mong'iyo ni mae project yeah. to time gi ng'ane to ma kama ma documented noyudo ni 1.5 billion ema onego tim ang'o ochul matiende ni two, around 2 billion 2 point something ne onge kaka nyabedo accounted for kata kaka inya chulo for me regime mokalo cha there was the issues of corruption man i will tell you from the executive angle man aside mm. wan kaka jokisumo mm. devolution mokwongo pionia mare wang'eyo ni en jakom raila amolo odinga mm -hmm. to jaluo mineno ni mm. king'eye maber obiro fwenyo ni ja raila odinga mano fight ne devolution mm. capital city ne en kisumo mm -hmm. to city ne be en kisumo mm. gima wadwaro wane kisumo mm -hmm. wan gi lake mm. wadwaro ni jogwa uwe fr- uwe koro from siasa wadonje real work Wasuppl- gimoro amora bedo supplied koa oko nyaka nyaka mana pilo pilo nyaka dania wadwaro ni farmers wa uti wan gi international airport. pilo uonge huku Kisumu. apilo onge Nyakuo kisumu moko. bedo bedo mana dini jokisi tiyo matek jobungoma tiyo matek Unoko ging'eyo nyalo- ni uonge market puothe. Uonge puothe mag pidho apilo gi dania. puothe nitie Mm, to wan uonge gi dana. resources te Mm, kwer weather uonge be go. wan Ang'o muonge go? kisumu olokre mana gima jo Kis- ji dendo ni a consuming county we don't produce Uni uso nwa usa.
iuso nwa Uonge uso pesa.
kisipuro ka ging'e Mano iso uonge maber pesa mang'eny unyiepo.
kisipuro kong'e maber ni market ni kisumu Aha. bongoma kakamega puro maber ka ging'e ni market ni kanye Ging'e ni un gi pesa wan gi munyiepo. pesa Mm.
kisumo kae Yeah. along jaramogi oginga odinga street wan gi wan gi supermarket akia na adek akia na ang'wen pok giloro ni onge ohala Yeah. gite gitiyo 24 hours to mar jaluo en ka to pur be ok upur to pur bok wapur kare koro chiemo mano wuok gima kure? nwabet Chiemo kaka wuok ganda kure? koro mano ema wakwayo Ah. ni county government especially ma wan go sani Yes. o make sure ni jogwa oketo kisumu kuma onego bede wan gi lake victoria wan gi international airport wan gi aero irrigation schemes mm. wan gi muoroni mm -hmm. wan gi chemelil yes. magi sectors te mag agriculture mago kel kamoro achiel mm. kikomi be awinj, eh, braris mm -hmm. be awinjo ni yawo agast yeah, mm. magi gik monego bed ni koro gero jaluo mm. mondo jaluo wuok from level mar ng'iyo life mm -hmm. from a political angle mm -hmm. nikech iwacho ni vision 2030 ma kenya ka mm. ogere pillars adek mm -hmm. social economic gi political to ma determinant en economical ema waonge wabere social gi political koro Siasa nyaka ema ng'eny wamove so economical siasa ema ng'eny ahinya eh jakikuyu be nyierowa pile Mm, ni wang'e kawacho ni siasa. kawacho ni ni wadhi wadwa telo nang'o to waonge mwandu mwandu nitie economic pile Mm, ok koro unyal nyaka telo kuonge mwandu. nyaka wadhi e economic pile erokamano wachni mogik kata koni mogik ne kisumu county eh, one kaka jokisumu mm. wabeduru ready for change mm -hmm. change ni en gima ok bi mayot mm. change ni en gima nyaka nywakne mm. to nyaka riwne mondo deve- maendeleo obi Yeah. siasa wakwong waket kando mm -hmm. wabwami siasa time ne kochopo mm. to jotendwa Yeah. mantie bed gi ng'e kondik ni ondikgi gi jopiny gitim tich motet keterogi kacha kaka jopiny to kisumo onego gerre erokamano erokamano ahinya vincent odhiambo winjo ka iwacho weche makare ma bende nyalo konyo ogandawa e wechego eko mag dongruok mondo mi wadongre kanyakla kaka oganda luo kawuok e lolwe tv ma indinene kuk mar wach kod anje fulumbaka oritu masani erokamano ahinya kuom chopo e studio vincent